tara d-dinja ikkonsagrata lill-qalb tiegħek bla tebgħa. Imqanqal minn din ix-xewqa tiegħek, illum qiegħed ninxteħet f'riġlejk biex nikkonsagra ruħi kollni kemm jiena lilek. Nikkonsagralek qalbi, ħeġġiġa bl-imħabba l-aktar sinċiera lejn Ibnek Ġesù u lejn ħuti l-bnedmin. Nikkonsagralek moħħi, erfagħli ħsibijieti lejn is-sema pajjiżi u la tħallix li t-tlellix tad-dinja u l-qerq tad-demonju jgħammxuli għajnejja u jnessuni l-wegħdiet tal-magħmudija tiegħi. Nikkonsagralek ħajti kollha, jiena tiegħek, agħmel minni appostlu ħabrieki fost dawk li tilfu t-triq tas-sewwa u li bid-dnubiethom qegħdin iweġġgħu lil Ibnek Ġesù. O Marija, Omm l-aktar ħelwa u l-aktar ħanina, ssejjaħ il-bnedmin kollha għal twemmin wieħed. Xejjen il-qawwa tad-demonju u ħares dejjem lill-Knisja Imqaddsa t'Alla. Bierek lill-Papa u l-Isqfijiet magħqudin miegħu. Kabbar l-għadd ta' saċerdota qaddisa u żid fin-numru ta' dawk li jkunu lesti biex jikkonsagraw irwieħhom lilek b'ġenerożità u mħabba l-aktar leali u sinċiera. Fl-aħħar nett nitolbok, O Madonna, biex iżżomm taħt il-mann tal-protezzjoni tiegħek kemm lili kif ukoll lil ħuti l-bnedmin kollha, ħalli wara li nkunu għexna ħajja kkonsagrata lilek Jistħoqilna nagħmlu mewta tajba u nakkwistaw l-hena ta' dejjem ġewwa l-ġenna hekk ikun. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. L-Għażiża Marija Omm Alla, itlob għalina mitħulin fis-sofsija tal-Mewt tagħna. Min. Madonna tal-Konsagrazzjoni, itlob għalina, Ġużè Mifsud, itlob għalina. Nkantaw issa flimkien l-Innu x-Xmara li jinsab f'numru 31 fuq il-kotba.

Ġuż qalet hekk, Il-Madonna qaltli, 'Binti, kemm mogħdija ta' żmien hawn fuq ix-xejn. Eluf kbar ta' nies jaħlu ħafna żmien fuq biċċa ballun jew fuq it-television. Għal dawn l-affarijiet dejjem ikollhom żmien. Imbagħad għall-Mulej ma jkollhomx ħin. Iduru lejn il-Mulej biex jitkellmu ħażin bih u jgħidu li m'għandhomx bżonn lill-Mulej f'ħajjithom. Issa ħa ngħidilkom oħra. Bejn il-Ġimgħa u s-Sibt jiena kont qiegħda nagħmel meditazzjoni l-aktar kbira fuq Ġesù qiegħed ibati. U meta kont qed nagħmel din il-meditazzjoni, fejni rajt lil Ġesù bil-kuruna tax-xewk u bis-salib fuqu. Jien għedtlu, Ġesù, Ġesù, min inti għadek bix-xewk u bis-salib? Ta' ħalli ħalija issa. Ġesù qalli, Inti għandek minn dak ix-xewk u għandek is-salib kbir fuqek. Binti, hawn ħafna li jridu jsalbuni mill-ġdid, jinkurunawni bix-xewk, dak il-materjal ħażin li għandhom f'lsienhom, illi jitkellmu ħażin kontra l-passjoni u t-tbatijiet li batejt għalihom u għal kulħadd. L-affarijiet li jgħidu qalbi jfarrkuhieli. Qabel ma ħadt il-Passjoni, ħallejt lili nnifsi fl-Ewkaristija. Iżda dan il-misteru hekk kbir li tani l-Missier tiegħi, qiegħed jiġi ddisprezzat. L-Ewkaristija qiegħda tiġi ddisprezzata b'kull mod u b'kull mezz ikrah. Bħalma dejjem għamilt sa issa, Għid dan lil dawk li jifhmuk, lil dawk li għandhom rispett u mħabba lejn l-Ewkaristija, mhux biss f'Malta imma kullimkien. Uża lil kulħadd bħalma qed tagħmel, bħal aħwa. Ġedded ħafna l-memorja tiegħek, żomm ilsinek nadif, u użah b'ħafna kliem sabiħ lejn Missierna li qiegħed fis-sema, u lejn dawk in-nies li qegħdin ibatu taħt il-kmand ta' ħaddieħor. li jsammruhom bit-tbatija, b'affarijiet vjolenti, bil-ġuħ, bil-għatx, mingħajr djar. Ħuti maħbubin, nirriflettu ħafna fuq l-imħabba t'Alla, fuq l-imħabba tal-Mulej Ġesù tal-Ewkaristija, għaliex jiena nħossu ħafna u ħafna, u jekk intom tirriflettu ftit fuq Ġesù tal-Ewkaristija, għandkom tħossuh ukoll. Għax jiena ma nistriex ngħid illi miegħi qiegħed jagħmel ħwejjeġ kbar il-Mulej Ġesù. Ma' kulħadd qed jagħmel affarijiet sbieħ il-Mulej Ġesù. Imma dan kif tridu tħossu lil Ġesù, jekk lanqas għandkom ċans tgħidu, Ġesù jiena nħobbok. Jiena rrid ngħidilkom, ħbieb, li Alla huwa mħabba. Alla huwa ħniena. Imbagħad x'ngħidu għall-Mulej Ġesù fl-Ewkaristija? Ġesù tal-Ewkaristija huwa t-tama ta' ruħna. In-nifs ta' ħajjitna huwa saħħitna, iż-żmien li fadlilna ngħixu fid-dinja. Għalija l-Mulej Ġesù tal-Ewkaristija huwa ħajti. Meta nkun miegħu fit-Tqarbin Imqaddes, inħoss li qalbi tkun se tinqasam. Ġesù tal-Ewkaristija huwa mħabba, ħniena, infinit. Ma nistax infisser ruħi fl-Ewkaristija. Imbagħad xi ngħidu għall-Ispirtu s-Santu? L-Ispirtu s-Santu huwa l-qawwa tal-fidi, il-qawwa tat-tama. Wara s-Santissima Trinità tiġi l-Madonna. Il-Madonna tant hija kbira, ġabitilna fid-dinja lill-Mulej Ġesù. Il-Madonna hija l-Omm tenera tagħna. Hija Omm ħanina, Omm qawwija, Omm li tifhimna, Omm li tagħdirna. Nitolbu u nislu biex Alla l-Missier flimkien ma' Ibnu Ġesù, kemm fil-glorja tiegħu fis-sema u kemm fit-tabernakli tad-dinja, flimkien mal-imħabba divina tal-Ispirtu s-Santu u l-għażiż Ommna Marija Santissima, flimkien mal-imqaddes għarus tagħha San Ġużepp, jagħtuna l-barka tas-sema biex traxxax fuqna nida ta' mħabba, ta' sliem u ta' paċi għalina l-Maltin u għad-dinja kollha.

Illum il-qari mill-Iskrittura ser nieħdu mill-Evanġelju ta' San Ġwann bit-titolu Ġesù huwa t-triq għal għand il-Missier. Naqraw hekk. Tħallux qalbkom titħawwad, emmnu f'Alla u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet, li ma kienx hekk, kont ngħidilkom. Sejjer inħejjilkom fejn toqogħdu, u meta mmur, Inħejjilkom post u meta mmur u nħejjilkom post, nerġa' niġi, biex neħodkom miegħi, biex fejn inkun jien, tkunu intom ukoll. U t-triq għall-post fejn sejjer, tafuha. Tumas qallu, Mulej, aħna ma nafux fejn insejjer, kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesù, Jiena hu t-triq u l-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu lili, kontu tagħrfu wkoll il-Missieri. Minn issa 'l quddiem tagħrfuh, anzi, diġà rajtuh. Qallu Filippu, Mela urina il-Missier u tkun biżżejjed għalina. Ġesù wieġeb, Ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix? Min ra lili, ra lil Missieri. Kif kif tgħidli, Urina il-Missier? Ma temminx li jien fil-Missier u l-Missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien, Ma ngħidux minn moħħi, iżda l-Missier jgħammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emmnuni, jien fil-Missier u l-Missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġ'oħra, emmnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew, tassew ngħidilkom, Min jemmen fija, hu wkoll għad jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien, u akbar minnhom għad jagħmel, għax jiena sejjer għand il-Missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha, biex il-Missier ikun glorifikat permezz ta' Ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha. Hija silta verament interessanti, verament fiha x'taħseb, verament profonda din li qalilna San Ġwann. U għalhekk jgħidilna tħallux qalbkom titħawwad. Għax mhux faċli tifhem kif il-Missier Etern hu fl-Iben li hu Ġesù. u kif l-Iben hu fil-Missier. Imma Ġesù jaċċertana li dan huwa possibbli. U l-mirakli kbar li Ġesù għamel huma prova li dan huwa possibbli. Il-bniedem ta' dahru u tal-lum huwa l-istess. Nitkellmu fuq iż-żminijiet tal-lum. X'ma titħawwadx illum? Il-qalb u l-moħħ ukoll. Għax minn kollox hawn biex jufridna minn Alla. Inħarsu madwarna u naraw il-ġrajjiet ta' madwarna juruna dawn l-affarijiet. Ma ssib imkien f'ħafna f'affarijiet la għajr l-Alla, la l-missier u lil ħadd tista' tgħid. Biex ma titħawwadx illum. U jgħidilna wkoll li jien u t-triq il-verità u l-ħajja. Kemm insibu llum min jgħidilna din hi l-verità, din tridu temmnu, dawn huma l-prinċipji, aħna fuq dawn nimxu, fuq dawn il-prinċipji, u rridu 'l kulħadd jifhimhom għax dawn huma l-affarijiet. U verità fihom ma ssib xejn. U Ġesù jibqa' jgħidilna li hu t-triq u l-verità u l-ħajja. Jgħidilna wkoll, Emmnuni, jekk mhux għal ħaġa oħra, emmnuni minħabba l-opri stess. Kemm smajna l-opri li għamel Ġesù, il-mirakli kbar li għamel. Qajjem il-mejtin, mexa fuq l-ilma. U llum disgrazzjatament issib min jgħidlek, u dawk, u dik, u min jaf. Kulħadd jipprova jsib oġġezzjoni biex jemmen f'Ġesù. Illum l-affarijiet hekk saru. Kulħadd irid jew jmiss b'idejh u jara b'għajnejh. Kważi kważi llum magician iktar isibuh bħala xi ħaġa kbira u tajba milli l-mirakli ta' Ġesù. Għalhekk ejja rridu naqraw u nifhmu dawn is-siltiet mill-Bibbja. Biex dawn is-siltiet ta' San Ġwann, mod speċjali, illi jurina verament il-kobor ta' Alla, il-qawwa ta' Ġesù. U ma rridux niddubitaw, u meta nemmnu verament u nidħlu fil-profond, tal-misteri, fil-profond tar-rakkonti tal-Iskrittura, u poġġu qalbna hemmhekk, verament nibdew nifhmu ftit, ftit, ta, ftit minn dak li jrid jgħidilna Ġesù. Imma 'l Ġesù min ifittxu isibu. Min ifittxu iħossu. Min jitolbu, il-Mulej jersaq viċin tiegħu u jgħammar fih u jgħinu. U għalhekk qalilna, Għad tridu tagħmlu affarijiet ikbar minn dawn li għamilt jiena. Għaliex? Għax meta temmen f'Ġesù, u titlob, inti qed titlob lil Ġesù li hu fil-Missier, u l-Missier li jista' kollox jagħmel dak li inti titolbu, jekk ikun verament il-volontà tal-Missier. Għalhekk ma naqtgħux qalbna. Ngħaddu minn ħafna problemi, ngħaddu minn ħafna affarijiet kbar li jdejquna u jorbtuna, u ħafna drabi naqtgħu qalbna. Ma rridux naqtgħu qalbna. Niftakru f'dawn il-kliem ta' Ġesù u nemmnu verament li Ġesù u l-Missier huma ħaġa waħda u nitolbuh u nitolbuh bil-profondità tal-fidi u taraw kif il-Mulej jista' jagħmel ħwejjeġ kbar magħna llum ukoll. Smajna ftit ilu lil Silvana taqra dak li qaltilna Ġuża fuq Ġesù tal-Ewkaristija. Ġuża niftakarha kienet togħxa titkellem fuq Ġesù tal-Ewkaristija. Hawn xi ħadd naħseb hawnhekk ukoll li jiftakar lil Ġuża u jiftakar dan il-kliem ta' Ġuża li kienet meta titkellem, titkellem b'dik l-imħabba kbira f'qalbha u turik illi qed qed verament tħoss dak li qed tgħid. U mbagħad insibu 'l min ikasbar l-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija Alla nnifsu. Huwa Ġesù li miet għalina u ta ġismu għalina. Ejjew nitolbu għal dawn in-nies li tant ikażżbru l-isem qaddis ta' Ġesù, tal-Madonna u tal-qaddisin. Kien hawn persuna li kienet tidgħi ħafna u bil-grazzja t'Alla u l-interċessjoni tal-Madonna, Din il-persuna kkonvertiet u waqfet minn dan id-dam, u riedet illi tagħmel qampina hawnhekk ħalli bid-daqq ta' dil-qampina tagħti glorja u tifħir lil Alla u tpatti għal dan id-dam. U Ġuża kienet qaltilna li kienet talbet il-Madonna u l-Madonna qaltilha li trid din il-qampina nagħmluha hawnhekk ħalli tibqa' bħala tifħira għal dejjem u biex biha nagħtu tifħir u glorja lil Alla u npattu għad-dam. Għalhekk nistidinkom. biex tqumu bil-wieqfa ħalli ndoqqu dawn il-ħames tokki li qaltilna Ġuża, tlett tokki b'rispett lit-tlett persun tas-Santissima Trinità, tokka oħra għall-Madonna u tokka oħra għal San Ġużepp u l-qaddisin kollha. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Nagħtu tifħir lill-Madonna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen.

u mbagħad fis-sitta ta' Mejju illi tkun fis-sitta ta' flaxija. Dakinhar jaħbat it-tnejn u tletin sena minn meta Ġuża Mifsud tellgħet l-istatwa tal-Madonna hawnhekk. Fil-fatt il-laqgħa tibda fis-sitta b'pellegrinaġġ minn tarf it-Triq il-Qadima, nitilgħu ngħidu r-Rużarju, però min ma jkunx jiflaħ jitla' bil-pellegrinaġġ hawnhekk xorta jkun hawn ir-Rużarju. Għandna wkoll leħen il-Girgenti ta' April ġdid u posters ta' Mejju. Infakkar ukoll jekk hawn xi ħadd li jixtieq li jagħmel il-konsagrazzjoni tal-familja sabiex jagħtini d-dettalji tiegħu waqt il-laqgħa ta' Mejju ssir l-att tal-konsagrazzjoni u jekk forsi hawn min għadu mhux membru ta' dal-movement jista' jieħu formola mill-kamra u aħna nibagħtulu t-tessera bil-posta. Infakkar ukoll li nhar il-Ġimgħa li ġej fis-sitta ta' flgħaxija se jkun hawn quddiesa hawnhekk. Ser iqaddes Father Charles Tabone. Aktar ma nkunu aktar nagħtu glorja flimkien lill-Mulej. Infakkar nhar il-Ġimgħa li ġej fis-sitta ta' filgħaxija. Issa ngħidu din it-talba li kienet għamlet Ġuża li biha nfaħħru lill-Mulej għat-tbatija li bata għalina. Mulej Ġesù, agħmel li d-dinja tapprezza t-tbatijiet li batejt għalina matul il-Passjoni u l-maħfra li minn fuq is-salib tlabt lill-Missier għalija, għal dawk li salbuk u għad-dinja kollha. Twajjeb, Mulej Ġesù, nirringrazzjawk għal dik l-ikla qaddisa li għamilt mal-Appostli meta ħallejtilna lilek innifsek fl-Ewkaristija. Għinna, Mulej Ġesù, biex inkabbru d-devozzjoni tagħna lejn it-tbatija tiegħek u lejk fl-Ewkaristija. Ħalli npattu għad-disprezz li qed tirċievi, għax kull min ma jemminx fik mhux japprezza dak li għamilt għall-fidwa tagħna. Amen. Insibu numru 47 u 48 minn fuq il-kotba u flimkien ngħidu t-talba 'l San Ġużepp u 'l San Mikiel. Omm Qaddes Ġużeppi fil-hemm li fih ninsabu, lejk nirrikorru u b'tama kbira nsejħu l-patronċinju tiegħek, wara l-patronċinju tal-Għarusa Imqaddsa tiegħek. Mela f'ġieħ dik ir-rabta għażiża ta' mħabba li biha kont marbut max-xebba bla tebgħa Omm Alla, u f'ġieħ dik l-imħabba ta' missier li biha ħabbejt lit-tfajjel Ġesù, nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż li Ġesù Kristu rebaħ b'demmu u bis-setgħa u bil-għajnuna tiegħek tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif inti, o Ġużeppi, kont taħseb din l-art għall-familja divina u tħarisha, Hekk ukoll hu ħsieb tal-familja maħtura ta' Ġesù Kristu. Eqred minn ġo nofsna, o Missier ħanin, din il-festa terrur u ta' ħażen li qegħdin imarrdu d-dinja. Iqaf magħna mis-smewwiet f'din il-gwerra li għandna mal-qawwa tad-dlamijiet, o Protettur qawwi tagħna. U kif darba ħlift mill-mewt lill-Bambin Ġesù, hekk issa ddefendi l-Knisja Mqaddsa t'Alla mit-tnassis tal-għedewwa u minn kull hemm. Xerred dejjem fuq kull wieħed minna l-patroċinju tiegħek sabiex bl-eżempju u bil-għajnuna tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba u naqalgħu l-għena ta' dejjem ġewwa l-ġenna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-dimonju. Irrażżnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa kostruttajr għas-sema, itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. B'hekk wasalna fit-tmiem ta' din il-laqgħa tal-lum. Infakkarkom biex titolbu għal Father ħalli jkun jista' jibda jiġi hawnhekk għaliex ilu ħafna ma jiġi hawnhekk. Nitolbu ħafna għalih ħalli l-Mulej jtih is-saħħa u l-għajnuna ħalli jkun jista' jkompli jiġi hawnhekk. U għalhekk nitolbu issa l-barka t'Alla. Nirrispondu Ammen wara kull talba. Nitolbu l-Mulej ħalli jniberikna, iħarisna minn kull deni, jixħet il-ħtija ta' wiċċu fuqna u jurina ħniena. Ammen. Iħares il-Mulej lejna bi mħabba, jagħtina sliem u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Ammen.
Il-Mulej iberikna.

Nawguralkom il-kumplament ta' l-Għid qaddis u jalla l-ferħ ta' Kristu Rxoxt ikun magħna s-sena kollha. Madonna tal-Konsagrazzjoni itlob għalina, Ġuża Mifsud itlob għalina.